Yma i bori trwy papurau dydd Sul ar eich rhan chi, Rhys Parry Jones, Nicky John a Mark Evans! Pawb yn iawn? Ie! Ie! Ie, ie, swn i lot gwell swn i rhywbeth ar ddoe yma. Be, be sydd wedi digwydd te? Mae'r sbectol mlaen, mae'n serious. Ydy, mae'n hollol... Hello! Cwpl wedi ennill 56 miliwn pythefnos yn ôl, a maen nhw wedi rhoi Y cartre odd da nhw yr 400 mil i'r cleaner. O! Ma hwnna'n neis. T'mo' ma' gymaint o newyddion drwg i ga'l dyddie ma'. Ie. T'mod ma' ma'n neis ca'l rwbeth braf am t'mod am change bach on'd yw e? A faint ydyn nhw 56 miliwn? 56 miliwn, ma'r tŷ yn werth 400 miliwn, a ma' nhw 'di rhoi'r Honda Civic di hefyd. O! O ma' na geiriadull ar ga'l t'mod? Ond y peth yw t'mod ma' Lydia fi'n chware'r gêm 'ma, os ti'n neud y loteri Ti'n siarad, mae hanner y sport, ie, yeah, prynu y tocyn, mae hwnna'n un peth ti'n gwybod bod ti'n mynd i ennill. Yeah. Hanner y sport, ti'n penderfynu beth ti'n mynd i wneud ar arian, yeah. bod ti'n mynd i roi'r arian. A so un peth sy'n hanner yn lladd, ti'n meddwl mae pobl yn gweud, dwi'n isio 10 million, dwi'n miliwn dwi'n moyn. Ti'n stupid. I'r bobl na sy'n teimlo fel na, bod chi eisiau rhywbeth i'n neud ar 9 miliwn arall, fel halwch chi fi, er mwyn eithaf. Be sy'n ti'n neud o?
Wel t'mod o leia ti 'llu penderfynu na 'llai ni i siario fe mas rhoi fe i elusen on' on' ma' gweud na na dwi ddim isie deg miliwn. Ie. Ti'n goffod bod yn hollol loco. Wyt. Yndwt ti?
Dim bo' Nicky John yn loco ond Nicky be' sa ti'n neud gyda'r yy... Mi fysa gen i restyr go hir dwi'n meddwl. Ie? Restyr go hir. Ydw i ar y restyr 'na?

Wel, fel...
Mici John sy newydd cael newyddion da ei hunan.
Do. Dwi'n cael neud hyn wan. Wyt?
Mici John newydd newyddio! Na fe, symud ymlaen. Um, ie, yeah, wel, oce, okay, na i ddechrau fan. Um, tabloid, wrth gwrs, wedi cael diwrnod wrth i bodda ddoe yn arol dall bod uh, Wainbridge heb ysgwyd Dwy lyfo John's yeah. Penny cyn y gem ddoe. Twa, dwi wedi bod drwy ambell i bapur newydd a maen nhw wrth i bodda um, yn amlwg uh, sylwada Craig Bellamy ar ôl y gem hefyd wedi, uh, wedi denu sylw. Ie. Yeah. So, twa, oedd hyn yn syndod beth bynnag, so ni'n di ysgwyd i law o. Sut ti? Na, na, byswn.
Rhys, sut ti? Na.

Fi ddim yn poeni. Wel na, dwi...
ti'n gwybod, mae'n mae sefyllfa anodd yn dydy, achos o safbwynt personol o, mae wedi cael i wneud i deimlo yn... Um, Mae'r holl beth mae'n digwydd o flaen y cyhoedd. Ie. Yeah. Um, doedd John Terry ddim yn mynd i ymddeol na doedd. A wedyn dwi'n dall o'i safbwynt o falle bod wedi penderfynu. Uh, mae o'n dweud yn y papur newydd yma bod yn bwysicach iddo fo fod yn dad a, um, Pwy nawr, John Terry? Ie, na, sori, oh, Wayne Bridge.
I, I ddangos bod o'n... Um, mae'n gymleth, Rhys. Ie, mae'n gymleth.
I, I, greu, I greu fatha role model dda yw fab o, bod o, ac sa'i fab o di troi rownd yn y dyfodol a di gofyn, nhw, pam nes di chwarae fo fo? Ddim bod hynny'n mynd i ddigwydd, achos mm. tair mlwydd oed ydi fab o, ond dyna i stori o yn ôl. Neis iddo fe. Wrth gwrs mae'n wir neis iddo fe. Reit, symud ymlaen i'r Wales on Sunday. Mark Evans, stori 'da ti? Wel ma' hwn yn stori cyffrous ofnadwy. Hei!
Yym
ma' nhw 'di ffeindio allan na'r dre mwya yng Nghymru sy'n defnyddio Facebook mwya... Yw? ...ydi Llandudno. O! Waw! Yes. A ma'n deud yn fyma ma' 27,000 o bobol yn byw 'na a ma'

Yym, word twist a scrabble a felly, so...
A pham fel siŵr o fod, pethe fel 'na.
Ti ar Facebook, Mark? Yndw. Nikki, ti ar Facebook yn dwyt? Dwi'n hollol sad ar Facebook, yndw. Rhys Parry Jones? Dim gobeth. Ar y nodyn yna, dim gobeth. Rydyan ar Facebook pob dydd, diolch yn fawr iawn. Peidiwch requesto fi.